Angelina Jolie leh Brad Pitt-a fate hi camera in a um zui nasa thin hle a, chutih rual chuan an privacy humhim pawh an tum ve hle bawk. Mahse vuiin hian an chanchin tlem tlem kan hre thei ta hlauh mai a, an nupa inthen dawn lai vel khan tu in nge inneih tir leh tum a bei nasa ber tih te, tu in nge Pitt-a hming hi a hming atanga paih thla hmak tih te, Maddoxian bread nena an inkar hi a siam tha reng em tih te kan en ho dawn a ni.
Cambodia a jelly in Maddox a a tawn kha kum sawmhnih pahnih a lo tling tep tawh a, jelly khan van atanga a thil pek dawn niin a hre nghal a nih kha. Jelly chuan ka pawm tur atan min rawn pe a, A muhil zui reng a, tichuan a mit rawn mengin a nui ta a ni, tiin a sawi nghe nghe a nih kha. Kum eng emaw chen chhung chu Maddox hi South Korea-ah chengin an college tha ber pawlah a zir mek a. Jolie chuan ram hla taka a fa upa ber kaltir chu harsa a ti ve hle a, Tah loh hram hram ka tum, a ti hial a ni. Maddox hian a nu leh pa te hnung zui loh thlangin biochemistry a zir mek a, mahse a chang chang chuan, Entertainment khawvelah a tel ve zeuh zeuh tho mai. First they kill my father tih ah khan Maddox chu executive producer a ni a, nikum khan a unaupa Pegs nen a movie Without Blood ah an nu an pui bawk. Italy ram set ah khan assistant director hna a thawk ni awm tak a ni. An ni pahnih hi Angelina movie chhuak mai tur Maria ah pawh an awm ve bawk a, an nu an tanpui lai vel hmuh hi a nuam tak zet a. Peksan mawhphurhna a la a, Madocsan nihliap a keng thung. Lehkha zir a peih em em a, kei ai daiin a taima. Production meeting a note kan siam pawhin kei aiin a siam thiam ziah, tiin Jolie chuan Madocsa chungchang a sawi e. Mahse Madocs hi movie industry-ah hian mithar a ni lova, kum sawm pakhat a nih laiin, Brad Pitt a movie World War Z-ah a lo lang tawh a, khatih lai khan an inkar a la tha a, mahse chu chu tunah chuan a danglam tawh thung. Thuthang atanga a lan danin Maddox hian thawhna a thil thleng avang khan a pa hi a la ngaidam thei lo va, in la hriat reng chuan zu rui ni a sawi Brad leh Angelina te kha an fate hmaah an intibuai a. Maddox chuan a nu chu chhan a lo tum a, mahse Brad khan a lo nam sawk ni awm tak a ni. Khat atang khan Brad a fa angin a inhmu tawh lo a ni awm e. Interviewer in, In inkar hi a tawp ta tihna em ni? tiin a zawt a, Maddox chuan, Thil thleng chu thil thleng a ni mai, ti chauh in a chhang thung. Report in a tar lan danin, Brad leh Maddox te hi kum sang leh sawmhnih khan inhmu tur an ni a, mahse an inhmu ta em tih chu hriat a ni lo thung. An inhmu lo a ni mahna, a chhan chu court ah a nu thlawp in Brett a tan lo zawngin a tawng chhuak tlat a ni. Maddox hian a nu thlawp tlatin a nu bula hun hman nuam a ti em em niin a lang a. Va vang laia White House-a zanriah kilna Joe leh Jill Biden ten South Korea President an lo mikhualnaah pawh an kal dun a ni. Mak takin Maddox hian uangthuang takin Jolie hi a hmingin a ko fo a. A fate nen an inpawh em vangin Jolly hian pawi a ti teh chiam lo bawk a nih hmel. Amah pawhin, Nu ka ni a, chu chu ka nihna a ni, tiin a sawi kha. Pax-a pawh hi a tha zawngin a nufa chuam a ni ve tho bawk a. An nufa hian hmuh dun fo an ni a, a changin an bazar a, a changin zanriah an kil dun thin bawk. Pax hian Brad hi red carpet-ah a zui fo thin a, Jolly film direct, unbroken premiere-na ah pawh khan a tel a ni. Nimahsela tunah chuan a pa nena an inlaichinna hi a chhe tawh hle a. Pex hian a unaupa Maddox-a lam tangin a pa Pitt-a hi a hlat tawh hle tiin report chuan a sawi a ni. I fate an inhmangaih tih i hriat a, nawrluihna emaw, tihluihna emaw tel miah lova an inpuih tawn a, an inkuah a, an inenkawl a, an inthlawp tlat chuan an ngaihtuahawm dawn lova. An nunah an awm tawn theuh dawn tih a hriat theih a ni, tiin Julie chuan a sawi a ni. Kum Sangni sawm pasarih khan Pax leh Brett te hian Hollywood psychiatrist thu hmun an hmu a, chu doctor chu puitling leh rawl thar te enkawl thiam bik a ni a, an inanna, an inpawh theihna tur an zawng em niang? Mahse, a hlawhtling teh chiam lo a nih hmel. Brett hian Pax nena an inkar siam that a la tum reng tih thuthang a awm ve bawk a. Mahse Pex hian Brad a huatna chhan tur dang pawh a lo la nei a ni mahna, a chhan chu Julie hian Brad-a'n adopt a duh lo tih report a awm tlat a ni. Chutiang thuin Pex a nghawng dan tur chu han ngaihtuah ve chhin mah teh u. Kum thum mi lek a nih laiin kum sang ni pasarih khan Vietnam-ah adopt a ni a, khatih lai khan English pakhat mah a thiam lo va, mahse inzir ngei tak a ni ngei ang. Tunah hian kum sawm pakua a ni a, German, French leh Russian a thiam nal em em tawh tlat. Photography a tui em em a, a nu clothing brand thar logo pawh a design pui hial a ni. Hetah hian Jolie fanu Zahara pawh a inrawlh ve a, Atelier Jolie tihna tur hmun chu a nu hi a zawn pui a. Artist Andy Warhol-a leh Michel Basalt Studio pawh lo kalpui tawhtu Manhattan-a building ropui tak a thlanpui a. Zahara hi a nu tan a zirlai ang mai a ni hial nghe nghe a. Kei hian thil tih tut tut ka hmang hle a, mahse Zahara hi chu a fing a, thutlukna a hmang thiam a, a femkhur em em bawk. A thutlukna siam reng reng hi. Kan pahnih thutlukna ang mai niin ka hre thin, tiin Jolly chuan a sawi. A collection atana model zawn kawngah pawh Jolly hian a fanu ngaihdan a la fo thin a. Zahara-in vun rawng hrang hrang mel tura an vun rawng kawr hnuai, nude slip dress, rawtna a siam pawhin Jolly hian Vun ngo hmeichhia ka nih angin hetiang buaina hi ka lo ngaihtuah ngai miah lo va, Zahra nen kan bazar dun atang chauhin ka ngaihtuah thiam a, siam that tur a tam viauin ka hria, tiin a sawi mai a ni. A nu nen an thawh dun loh lai chuan Zahra hi Spelman College, Atlanta ah lehkha a zir a, kum sang hnih sawmhnih pahnih khan tanin, Angie pawhin a telpui ve leh bawk a ni. A hmunah kal ve kher lo mah sela interview-ah Brett-a pawhin Zahara-i fin zia a sawi chhuak a. Ama tuina leh a kawng zawh tur a thlang hi a phur awmin a hlimawm a, ka chhuang tak zet a ni, tiin a sawi. Mahse a ni pawh hi a pa nen an inlaichina a tha chuang lo niin a rinawm a. Tunhnai mai khan He tleirawl kum sawm pariat mi hian an college-a Alpha Kappa sorority a zawm a, amah a inhmelchhiat tirna video-ah a hming tawp Pete tih chu paihin Zahara Marley Jolie tih chauhin a insawi a ni. Amah hi Hollywood naupang zinga inchei nalh ber, stylish ber anga ngaih a nia, nula hmel tha tak a ni a, vantlang hmaah a inlan reng reng pawhin media lamah sawi zui a hlawh zel thin. Sanghnih sawm pakua khan Zahara hian ama jewellery collection a tichhuak nghe nghe a. America leh Australia chuan a lar hle a ni. Chhinchhiah tlak tak mai pakhat chu thawmhnaw man to tak tak a lei ngai lem lo va. Entir nan, kum sanghnih sawmhnih pakhata Marvel Eternals premiere ah pawh Jolie hak hnu Elisa pi kawr a rawn ha chhuak mai a nih kha. Zahara hian nun changkang tak hi a ngaina lem lo va. Mi tanpui leh khawtlang harsatna lam hian a hip daih zawk a ni. Sanghnih sawm pathum kum tir khan Angelina rualin Justice for All Reauthorization Act atan thutsawi turin Washington DC-ah a kal nghe nghe a ni. He Act hian mipat hmeichhia hna vanga tuartute forensic science hmanga venhim leh chi inthiarna laka inhumna siam that chu a tum ber a ni a, heng harsatna zawng zawng hi Zahra nena hmehrem theih vek a ni. A hringtunu khan pawng sual a nih avangin nau a pai a, a fanu lah chu a enkawl thei bawk si lo. Jolie-in Zahara a adopt khan thla ruk mi lek a ni a, a damlo nasa em em bawk. Hman kum lak khan Jolie hnenah a pianna ram Ethiopia tlawh a dil a, tichuan kum hlui thlah tlaiah an tlawh dun a. Chutah chuan an ram hmeichhe President hmasa ber Salewarkzin an hmu nghe nghe a, Phir te leh Zehra-i lei zawn ngainat em em Shiloh te pawh an kal ve bawk a ni. Jolly leh Peter fa te sawi takah chuan Shiloh hian ngaihven a hlawh ber thin a, chu chu a nu a chhun em vang pawh a ni tel bawk ang chu. A mitmeng lian tak, hmui chhah tap leh biangsum te thlengin a nu a chhun em em a. Jolly ang thoin lan dan chi hrang hrang a chhin fo bawk. A changin mipa sam ang maiin a sam a tan a, mahni lawkah erawh chuan a sam a ti sen dang leh bawk a. Engtiklai emaw phei kha chuan mipa hming John ti a koh a duh tlat a nih kha. A inchei dan pawh hi changkang leh zahawm a tih theih chiah lovang. Thawmhnaw lian tak tak inbelin kawr fual a ha khat hle a ni. Mahse, kum hnih kal ta Jolly kawr nehna a rawn in lan kha chuan a inhmeh hle thung. a talent a rawn pho chhuahna pawh a ni mahna, Shiloh hian a nu leh pa te talent neih thatna a rawn chhun hle a, Music Theatre lam a ngaihven hle, Social Media ah pawh a lam dan leh chet danin fak a hlawh em em bawk a, Brad Pitt pawhin Shiloh talent hi fakin ka mittui a ko chhuak hial a ni, a hmeltha tak zet a, khawi atanga a neih nge ka hre lo, tiin a sawi. A unaute zawng zawng zingah Pita nen an inleichinna a tha ber niin a lang a. Kum sang ni sawmhnih khan photography a ngainat em vangin Brett hian Polaroid camera a pe a. Chu mai bakah chuan Shiloh hian a pa hi a ngaidam daih tawh a, a bula hun hman pawh a duh tih thuthang a awm a. Mi thenkhat chuan Jelly leh Pitt te inbiak tawnnaah pawh a tangkai hle tiin an sawi bawk. Kum sangni pariat apiang Knox Leon leh Vivian Marcellin Jelly Pit, Jelly leh Pit a fa, naupang berte chanchin hi hriat tur a tlem khawp mai. Vantlang hmaah an inlan khat em em a, an hun tam ber chu Los Angeles-ah an hmang bawk. Vivian-in paparazzi-te a tan chhiatsan lai hi han en vel hrim hrim teh u.
Hman deuh khan Knox hian. Kung Fu Panda Three a character pakhat Cuckoo tan aw a thawh a, Vivian hi Maleficent film ah khan Sleeping Beauty naupan lai lem a chang bawk. Mahse he an experience hian a khawih vak lem lo a nih hmel a, kum sawm panga ni mek phir te hian movie lam an hawi zui rih ta tlat lo. Jolie chuan actor ni an duh lova, mahse an hun tha bawhpelh turin ka duh bawk si lo, tiin a sawi a. Tun nipui lai khan Vivian hian a nu Broadway production The Outsider-ah Volunteer Assistant hna a thawk a, a kum phu lovin a ti tha hle nghe nghe a ni. Phirte hian an pa bulah pawh hun an hmang ve bawk a, media-in an report danin ni kum khan an birthday lawmnaah pawh a telpui a ni. Jelly leh Pit te hi inmilh em em lo mahse, an fate hi chu an enkawl tha hle a, khawvel pumpuii hian an chanchin hi kan ngai chang reng zawng a nih hi. Milarte news hi lo subscribe ve ngei ngei ula, Milarte chanchin ngaihnawm tak tak te nen kan inhmu leh fo dawn nia.